Helo, a croeso i chi i'r fideo yma sydd yn mynd i ddangos i chi be ydy'r dewiniaeth da ni'n gallu neud o ran dadansoddi data efo tabla o fewn Excel. Felly, os oes gennych chi bum munud i sbario, edrychwch ar y fideo yma a dwi'n gaddo i chi, fyddwch chi'n gallu dadansoddi data yn Excel yn lot gwell ac yn lot cyflymach ar ôl dod i ben y fideo. Ocê, felly heb ddisgwyl mwy, fe am fynd syth i fewn i'r fideo. O mlaen ni, mae genna i set o ddata, a mae'r set o ddata yma yn rhywbeth sydd yn agos iawn i'n nghalon i, oherwydd dwi wedi caru yn y mywyd teithio o fewn De America. Be sydd genna i fan hyn ydy tabl o boblogaethau gwledydd gwahanol De America. Wedyn, mae gennym ni y wlad, mae gennym ni'r poblogaeth yn 2023. Dwi hefyd wedi rhoi colofn i fewn i ddweud pa flwyddyn oedd hwnna wedi cael ei fesur. Mae gennym ni'r prif iaith y wlad yna, a mae gennym ni golofn i ddangos hefyd sut mae'r wlad wedi cael ei rannu fyny. Dyma ni set o ddata weddol fach, a mae hyn yn mynd i helpu ni ddangos sut mae tablau yn gallu gwneud pethau'n lot haws o ran dadansoddi data. Reit, felly syth i fewn i'r demo ydy, dwi isio ychwanegu tabl i'r uh, data yma. Felly, y peth cyntaf dwi angen wneud ydy dewis y data dwi am gynnwys yn y nhabl. A pen mae'r data i gyd fel hyn yn agos i'w gilydd ac yn y colofna nesaf i'w gilydd, y ffordd haws o wneud hynna ydy clicio ar unrhyw le o fewn y data yma, A wedyn unwaith dwi o fewn y data yn y tabl yma, dwi'n clicio ar Control A ar yr allweddell neu ar y keyboard. Mae hwnna wedyn wedi dewis yr data yma i gyd i fi sydd efo'i gilydd. Felly, da chi'n gweld mae'r lliw wedi newid a mae'r data yna i gyd wedi ei ddewis. Rwan, nodwch bod gyda fi benynau yn barod ar y tabl yma, felly mae gennau rhywbeth ar y top i ddweud beth ydy pob colofn. A wneith hwnna ddod yn bwysig mewn munud rwan. Felly, be dwi'n gwneud ydy mewn osod tabl, a wedyn, newch chi weld, mae hwn yn gofyn i chi lle ydych chi eisiau rhoi hwn. Felly, mae'r tabl wedi dewis i fi, uh, rhes 1, cell 1, so mae rhes 1, cell 1, ac yr diwedd y tabl yma ydy rhes 15 a cell 5. Felly, ydych chi'n gweld bod hwnna'n iawn, rhes 15 a cell 5. Rŵan ta, mae yna opsiwn dan ni'n gorfod newid yn fan hyn, a dyma be wnaethon ni sôn am. Mae yna benynnau ar y tabl, felly dwi ddim eisiau ychwanegu heina fel data, ond dwi eisiau ychwanegu heina fel penynnau i'r tabl yma. A newch chi weld be wneith hyn adael i ni wneud mewn eiliad. Felly, mae hwnna'n gywir. Dwi am glicio ar iawn yn fan hyn. A dyna ni. Felly, dych chi'n gweld rwan, mae yna dabl wedi cael ei roed uwch ben y data yma i gyd, a dwi wedi cael chydig bach o bethau newydd o fewn y tabl yma. Dych chi'n gweld ar yr rhes lle mae'r penynau, mae yna saethau i lawr nesau i bob un o hein. Felly, dyma lle mae'r dewiniaeth i gyd yn digwydd. Felly, os dwi'n dechrau edrych i fewn i hein i weld be dwi'n gallu neud, felly, o, reit, ar y gwlad. Ella bod fi eisiau edrych ar y gwledydd yma mewn trefn y wyddor, felly be dwi'n gallu gwneud yn fan hyn ydy dwi'n gallu dweud trefnu o A i Z, a wedyn newch chi weld mae hwnna rwan wedi trefnu bob peth um, o A i Z yn ôl y gwlad. Felly mae'r ariannu'n dod i top, mae Bolivia wedyn, Brazil wedyn, um, ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n sydyn iawn yn galluogi ni ddadansoddi'r data yma mewn ffordd gwahanol. Be' sy'n bwysig nodi efo hwnna hefyd ydi oherwydd bod hwn yn dabl a bod y data i gyd rŵan wedi cysylltu efo'i gilydd, newch chi weld bod y poblogaeth yym a'r iaith, er enghraifft, i gyd wedi dod efo yr colofn gynta' 'na. Felly mae poblogaeth Brasil yn 216 miliwn, felly dach chi'n gweld ma' hwnna wedi dod efo yr newid 'da ni 'di 'neud yn y colofn gynta 'ma. Felly, does dim raid i chi boeni ynglŷn â ydi'r colofna eraill 'ma gyd yn dod i fyny yn yr un lle yn iawn, mae bob peth yn symud efo'i gilydd. Felly mae o'n bwysig iawn. Rwan ta, be' am 'neud yr un peth efo poblogaeth? Ocê, be' am mynd i weld be' sy'n digwydd fan hyn? Reit, dwi'n 'neud hwnna. Ok, iawn. Mae hwnna bach yn od, mae hwnna'n deud trefnu o A i Z. Felly, ydy hwnna yn mynd i weithio i ni? Be am weld be sy'n digwydd os da ni'n neud hynna? Ok. Felly, mae hwn wedi trefnu o A i Z, ond dwi ddim yn meddwl mae dyna be da ni isio. A mae hwn yn rhywbeth da ni'n gorfod bod yn ofalus yn Excel efo.

sef trefnu o A i Z. Ond, dydy hwnna ddim yn iawn, ac y rheswm dydy o ddim yn iawn ydy bod hwn wedi cael ei gadw um, fel uh, testyn yn hytrach na rhif. Felly, da ni angen jyst wneud rhywbeth chyd bach wahanol yn fan hyn. So, dwi am wneud Control Z, mae hwn yn handi, so Control Z i fynd yn ôl un cam. So hwnna di undo, neu dad wneud. Felly, da ni'n ôl rwan i'n tabl mewn uh, yn ôl trefn y wyddor, a da chi'n gweld mae'r poblogaeth i gyd yn fan yna. So, unwaith eto, trefnio IZ ydy'r opsiwn, ond be dwi angen neud ydy, dwi angen newid hein i gyd i fod yn rhif, felly dwi angen dewis yr golofn yma, um, a wedyn dwi angen mynd newid hwnna i rhif, Beth bynnag. A wedyn newch chi weld hefyd bod fi yn cael yr peth bach mae i ddangos bod y rhif wedi fformatio fel testun. Felly beth dwi angen gwneud ydy jyst trosi heina i rhif. Trosi heina i gyd i rhif. Reit, mae hein i gyd rwan yn dangos fel rhifau. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna rwan, Dach chi'n gweld mae hwn wedi newid rwan i trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf. Felly mae hwnna'n Rhywbeth pwysig iawn yn Excel ydy mae rhaid i'r data fod yn y ffurf iawn os da chi'n gobeithio gallu dadansoddi fo yn y ffordd yma. Felly os dwi rwan yn clicio trefnu o'r lleiaf i'r mwyaf, newch chi weld bod fi'n cael be dwi'n disgwyl a mae hwnna'n rhoi y lleiaf ar y top ag y mwyaf ar y gwylod. Felly mae hynna'n bwysig. Okay, so hwnna di trefnu, so fel da chi'n gweld, da ni'n gallu neud y trefnu yna um, yn hawdd iawn yn defnyddio'r penynau yma. A wedyn yr peth nesa fyswn i'n hoffi neud ydi, dwi mond isio gweld yym heina sydd yn siarad Sbaeneg fel prif iaith. Felly, os dwi'n clicio ar hwn, newch chi weld, mae'n rhoi'r opsiwn i fi hidlo yn fan hyn hefyd, felly dyn ni'n gallu trefnu, ond dyn ni hefyd yn gallu hidlo. Felly, dwi mond isio rei Sbaeneg, clicio ar iawn yn fyna, dych chi'n gweld, o, reit, dyma ni, dim ond y rei Sbaeneg dwi efo. A wedyn y peth dwytha dwi isio dangos i chi yn y fideo yma ydy os dwi wedyn mond eisiau dangos um, yr gwledydd yna lle maen nhw'n uh, siarad Sbeineg ac hefyd lle maen nhw wedi torri'r wlad i fewn i adrannau neu departments, mae'n bosib i ni hefyd gyfuno'r hidlyddion yma. Felly yn fan hyn dwi'n gallu tynnu hwnna i ffwrdd a dewis y cyfan. Dwi'n mond eisiau gweld yr adrannau Clica ar iawn, a dach chi'n gweld, da ni wedi cyfuno'r hidlyddion yna i gyd rwan, um, a mae hwnna wedi dod â fi i dim ond yr pedwar gwlad yma. Felly, tabla gwych, um, sydyn iawn i roi tabl ar dop data, mae hwnna wedyn yn gadw i chi um, drefnu'r data yna'n hawdd iawn, hidlo data yna'n hawdd iawn. Mae lot fwy o beth da ni'n gallu wedyn wneud efo uh, tabla hefyd, ond dyna ni lle mae'r fideo yma yn mynd i orffen am heddiw. Felly, cliciwch ar licio neu like os di hwn wedi helpu chi, um, a please uh, tanysgrifiwch i'r sianel um, a rhanwch o efo eraill os da chi'n meddwl fydd o ddiddordeb iddyn nhw. Oce, okay. diolch yn fawr iawn am heddiw. Oce, okay, na ni weld chi tro nesaf. Hwyl!